Okobori ng'a egento eke nki'eke, nki'eke gekorokwa obwanchani, beka. Omoisia oyo gabugetie egento eke, ang'angerete korwa Amerika agantebia ng'a, Ogwantebetie nyeire slow slow.

Aah mbuya mono ase ogonchika am happy koba aa. Thank you. I'm really happy. Actually, I wanted to ask you. Yes. Siku hizi ukuumana sana.
What is wrong? Nche? You are ever saying, oh, govern, oh, kore egasi, oh, chibesa chiasirire, oh, kiang'o, Nchi oh, otagete- serikali ya Nchi Jubilee. otagete ntebe? Advice. Okay, tiga ndate Provide bono. leadership.
Genderera koiba ore mokoiba, eserikali mbuya ere, in fact ekero mokende- mokoriika abanto, mwarika mino yoka, In fact chipara chionsi pi Kenya mbuya chire, in fact ntwanya gosaba amadeni, ense eye yaito ere fantastic, kira egento mbuya kere inche buna ndoche iga, nonya ne chi county government kira egento mbuya pi kero mogotaka kobuta abanto, buta bonsi pi, mogotaka korika, rika abairi boka, Nyakundi.
Anyway, ah, na- na- nabo tore ase abego by the way, because nakorire kogokwana amatuko amange sana Yes. nationally Yes. are we that bad we are in a bad position Mm. ng'aki oratware ense where rideni riao in 10 years riaikere chibilioni ikumi na ibere chitrillion tari chibilioni Chitrillion. chitrillion ikumi na ibere ese bono iga monto taiyo omanyete gose chibesa chie pension nchiroo Ase bono iga, monto taiyo omanyete gose nache efungo kore ere egasi. Mbono twaetire richikiri twagenda Turkana. Oetere nyakundi twagenda Turkana, chibesa chiachire Turkana in ten years, chibillioni 115. Building teiyo nonya eyemo yagachire.

Ekegusii nkeri ng'a goika origie, nore naye onyore ribaga okorigia ribande. Lakini tata o- oi- oriaye bweka, kwamanya koimoka kwaira ekomenya na ecommunity yarenge, kwakora ebinto gete abanto bakorigereria babori naki, nki eki? I mean nki gekogera abanto bande totai korora ng'a obogambi tigo.

Eh, ntwarore eripoti ngiasoka Yes. ya nine months of financial year 2022-2023 Yes. on how counties chigotumeka amang'ana development Yes. ande kwa mentioniri Eh. ngikira akong'u ase chibesa chika chiamagenderero gotumeka even the kwenderia ebekire ya is it 35 percent Eriswari eri inche okoboria ose ngavana simba kware koboria. no no no because Bono nayo inche- nayo gode Ati chibesa inche echi. narete chibesa chia ekero chibesa. mokogenda as- ekero mokogenda for example turkana Yes. buna esendete ya turkana ekobori ng'aki Yes. Why is it not 100% utilization as a development? It- What are the challenges? Maybe issues inchiro otaranyara komogo address. inche igonganyete ekero eaudit egocha gocha ye county assembly e county government ya bosongo amo ne county assembly inche kobaboria amaswali eyio ekero tore eseneti bono iga onye bagotaka batumie obong'aini bwane mbwate bosini niki ekero nimbobwate nabo nkobaeresa naki ebinto mbire mogwenerete gokora biakoenable Gwatumia chibesa chia serikali eng'enchogete ebinde mbire otari gokora. You see, ekero okogamba in the county government nonye na eshara national government, Yes. ebinto mbire ekero ore president ogokora na ebinde mbire otari gokora. Ekero ore governor, ebinto mbire ogokora na ebinde otari gokora. Ekiagera kogokora ebinto gete effects chiaye ochie gogocreateria problem togosuka. Yes. okay so eh, ekero ekero okonyora

Nabotigire iga ariboire ebing'irwa nyuma ya gotigana ndaminyoka, aye bono orangerie abanto bao opange, gose oboe ebesa eye nareta, gose engaki ogokora. Manya koira nanyore ng'a chibesa echi nakoeire, igo otumiete two percent chioka, echinde chigatigara abwo. Egasi yane bono buna omoseneta, nokoanalyse ng'aki. Chibesa echi igo mwasinyetwe gochitumia because mosinyire gochitumia gose nase engencho motamaeti nki mogokora? Ekiagera ng'aki omonto ng'aki nyakundi torabe every time togosabu chibesa ne chikaunti twamanya korwa chibesa echi. Ekero ekaunti yanyorire chibesa yanga gochitumia bono nki otagete nkore?

Omanyete eproblem nyakundi tobwate Kenya iga, I don't know nki kiaria abanasiasa, majority tonge abanto abariri chi chinogo. Nomanyete enogo? Ma basically issues chi'ense ya Kenya nchiro. We cannot continue nense ase all the time chikura chikoba ase eyiarwana.

Ase aba MCA nabo bagotebia omogabana inki abananchi batagete. Inche bono buna secondary oversight officer buna omoseneta, inche bono nogocha koboria aba MCA, mwabegete chibesa chikogenda bwoo million ishirini chia echipara ee, togende onyore echipara kwarosirire ng'a naye tore ende omong'ina gete ng'a nache eki narora gose namaroba abegete gose nomorombe obegete. Naete chisukuru naachia ekia abalimu ba ECD chikoordineta chiria togochia gotwara, ototagete chia monitor chia make sure abalimu ngosomi bare chisukuru, twamanya abana nkorete bare esukuru, abana aba bakoenda nursery nkoragera bare. Okay. Yeah. Ng'aki county es- oversight fund egochi gochenchi ebinto bcause mwanyekwanire for so long tigochi gotwara problem ende eria CDF ebwate No, CDF tibwati problem. Nero rigware. CDF. I mean CDF basically is ekiti kia omojumbe. That is true.
Iga ngotebi bono, egere kera ekiti kia omojumbe wea omojumbe ago direct chibesa ng'ai chigwenerete koba spent. Reason ya kundi ere very simple. Mo Africa taraika estage ase okomorangeria omote ng'a inche ee nache iga iga ee inde omochumbe ee agasukuru aka buna nache kobatarera iga mbuya mono nabaretere chirubu ikomi abana bagorirwe esoda omonto ase oka ogende. Mwafirwe igoro gotari kogamba ebinto bia siasa, ogokora ebinto, okomotebia esukuru eye inche nabeka amabati, esukuru eye inche nagacha, enasari sukuru eye inche nareta chibesa, chichoo chiria nchiagoete mwatebete ee, eroom ya mbili nchire aanse korema chichoo chingiya rose mokore. That is the contradiction of African leadership, you don't go ochie gotebia abanto ebinto na omonwe bosa. But for us the overside fund iga ere tabauti ntori kwagacha kende, Yes. tindi ogochi go check

Abana aba bare ororo abasubati na abamura bagochia koba chi coordinator chia oversight fund. Gasi yabo tari omo MCA bagochia korwania gose bagochia kwomana nere in a public place. Igo omo MCA abwate ebudget, ebudget ere nero togochia go pick onye onye eward kei korokwa ibeno. Otogo pick ebinto bionsi pi tomanye ng'a ibeno chibesa ya egwe ire enga, chibesa chia echipara ire enga, echiamache nire enga, etara chia ekwagachu nere ri, totomani. Buna bono aba mca ba Gusii bonsi pi babekerwe 41 million and by the way I congratulate Simba for doing that one cause chigabana chinde chikwanga bono Simba tiga atige chibesa echi alaha aba mca batware atige aba mca bachimanage. Ng'aki togwatanana between eh, County Oversight Fund ne ofisi yao ne Committee ya Implementation ya Assembly? Eria ere tofauti, implementation, na ekero omogabana atagete go confirm ng'a chipara echio akwagacha ne chinyomba, for example, nkwagacha are ekelasi, ekelasi eyio kiagachirwe, kiaerire implementation team nere ekogenda mote ng'a gabana, ekelasi eki giakorire ki? Kiagachirwe. Kiabeire? Ee. Inche oversight fund yane igo ngochee ki eri ng'ibimu tata ng'aki ebekire ng'a na, omochango oumoire ororo ng'aki orenge, chisimiti chigotumekanire enga, equality nereri.

Am'over grant y'ogotaara ecounty na kore kore ng'aki ambe kogosorora. Nothing much basically. Ndaegwe egrant eyio ng'ende ntare nkorokie ng'a chibesa nkoibu chire igaa chitigokoibwa, riaria nong'e credit. Naro oragende otebe ng'aki chibesa nkoibu chire aa kende ngekorekana. Ng'a ogotebia kende ngegokorekana.
Oroche ekero twachiete Turkana, twanyorete nang'o ng'ina nokiagete chibillion gose ne hamsini, aye tata, ta tarusi gose tausi rero mambia. Ii. Omaete gento eke nkerigosori, omaete ekirango nyakundi, abanto bakoreire abanto be chibesa chiabanto abatakegosori. It is not a joke anymore, some of us have decided we are going to face it. Otogocha korigererania na abasacha, onye okorire buya buna bono igoro, tiga ndakoborie, norore bobe ng'a omong'ina Donya nachiete akabeka ebisima bitato. gusii engima. Inee, egasi yane bono nere ome obasaiti nereri? Inche bono nkoena ncheki, mama buna onya ee, ng'ai bono aria kwaremete, ase gete. Nkogenda ndororo mambia, tari kende ngochi gokora, ntaete gocheki gose amache naroa. Amache aria inche nkoyabucha nechuba, nyaire ase ministry ya water nkore testing. Inche ngochi gotebia abanto baria ekero inche obasaiti officer, mbatebie amache amo mokunywa namaya. Chitangi abegete oo, tinkoboria about the quality y'etangi, Lakini onye amache aria emeruka are etangi ime, neba 5,000 lita, igo ogoteba omong'ina tonya ebiro ime ebisima kwaremete bitato, aye nekwini maata, genderera igo, gokwagacha ikomi kwagwenire. Bas, eyio nere egasi yane omong'ina geteina, gose bono? Counties ingoteba bare and I don't know what is the procedure eh, egento nkere giachete igoro ase council of governors meeting Yes.
they are saying eh, sometimes abagavana basindwa settle in office because they don't know when they will be impeached next

Tokogenda buna bono otebie aba MCA ng'aki, omanyete chibesa echi iga buna mwabegete ase chi'amache, bono inche buna egavana tiga ng'ende mbaroserie amache aya, ndete chicontract chiane chirosie amache. That's nonsense. The standards are much higher, the expectation is much higher. Ebinto abanto ba expecteti korwa ase omonto ochorirwe na egavana, omanye koenda igoro buna omonto ochorirwe na epresident, standards are higher.

Ntorachirora gose omoempi oito mbuya agochia korera. The point am making nyakundi neye, omoempi iga abwate chibesa chiaye, e national government iga ebwate chibesa chiaye, na omo MCA tiga nere atware chibesa chiaye. Igo nario amasikani akoba. Tokoura omo MCA chibesa omanye gochiira otie ochi o- o- omogavana.

impact of development ya abanto baria batamoakereti chikura omaete goika korigereria aba tokobasa korigereria baria bagoakerete ekero okogamba buya abanto batakoete chikura nabo ogokorera ebinto that is why okonya gonya kwomania president ng'a ng'inki eke bono monya gokwana na Gachagua ng'a omaete ene ekambuni moroseti ng'a abande intwe abaete chikura William Ruto got chikura 146,000 in Kisii. So how can you legitimize ontebie ng'a ng'ebinto okobaga totaeti koa omogusii buya because omogusii takoete chikura? Omogusii gave you 145,000 votes and ose goaka esabu Kenya engima you might find omogusii gaete William Ruto chikura elfu mia ine Kenya engima. So what we are saying ntotageti politics eria ekero chikura chiaerire abanto baanse koba victimised. Okay. Yes. Talking about eh, boundaries, nane ngwakwana we are in a stalemate.

Gose goaka chiconstituency kianda tobwate omenteri abo basie eyemo chibe ikomi, gose tomente echinde ibere chibe ikomi na ibere, times 250 million, echio irengo oigwete chire nyakundi? Ikomi na ibere times bono close to 300 3 billion. 3 billion, sorry. That is enough money to push.

My argument is if we find that is difficult because ya sab- siasa eye ere bono Kenya bono iga we can agree totebe ng'aki okay let me tiga tokoe a reducible minimum yaito buna omogusii chi constituency nchire totagete ibere gose isato gose inye toichwe which is easier konyora than Than asking for a konyora county. ecounty

Kwamanya konyora etimu eria president etomete bachie gokwana, bachire batebire ng'a no those views e vice president ogokwana nechiaye personally. E problem e president ebwate neye, goika akore balancing yaye to make sure that ekiagera ebirengererio abwate mbiri ng'a atagete achie kobua chikura chigochi gocha 2027. So He has to agree ng'aki does he bring a vice president Gachagua nere ba agree amoikaranse baigwanane gose ebinto biria Gachagua ne president komotebia ng'a aye genda obwochoke buna okobwochoka abwo nario tora destabilize abanto aba ba opposition so that onyore ng'aki kende nkegochi koba then togenderere ne ebinto na intwe togoteba iga bagwanchera na bagoteba mbatageti gotwara chi meeting echi number one. CDF will be declared illegal. Number two, ntoruge gochia totware e ward fund. Number three, omanye konyora ntobwati e boundaries chia sinyiro goateka, ntobwati chi county chiria chigwenerete kobekwa onye chikobekwa ororo. Number four, omanye konyora all these things nyakundi bire pending. Are you with me? Ekero Ruto agochia korigia chikura chio presidency,

MC has no role to implement we difference between 41 and 39 gaki omo MCA is 1 million naye gaki naki inde gwateba nabo chire ang'e nabwo number two onye inwe buna aba MCA chibesa chiaino chiabekirwe account omanya gontebi ng'aki you have no role to implement then you have no business being in the county assembly.

Gategerese embarasa tore nere aiga ase embe, gagontebia ng'a abande babwate bagocha basoa chi sitting room chiaye nobo baikaranse baganyete baegwa handouts bamanye gosoka. The member of the county assembly is a dignified position. Nyakundi tomorrow inche omonyene I can decide to run as an MCA. Why? Because it is the primary oversight responsibility y'omo MCA ko make sure egavana yakorire egasi engiya. Who told abagavana ng'a they have no

Bateba amo te ng'a toe chibesa chiaito Jehova fa yabo bare gotoe chibesa chiaa korende world fund totoeti ngokorusi bare mbamoruseti nki kwarosie chiabete riria okoyona gachagua gokwana gati you see if members of the county assembly batagete konyora ebinto gete korwa eassembly batagete basikwe batagete tiga baikaranse na amasikani ba consult ne egavana bamotebie gavana this you can do this you cannot do that's it nki bono kero ekeneene.

That is true.
of the governor.
That is true.
What I am saying is that it is because omo MCA, I'll give you an example. Twagenda eriswa aende Turkana moiso onde, inki aba MCA barengeo bare batotebia? Chibesa echi chigocha, twatebia buna chigosoa egento keria ore gosiara efa county. Twarangerwa twaenda enyomba y'omo y'omogabana. Otoikaransie ototebia buna oo ngocha koigwa korosia inde amache, otebie onde ngocha ande nkorosire egatara chagete, otebie baita ba. Bamanya korwa bago behave as if they don't understand chibesa erenga chibekire ase budget eyio. By the way Nyakundi, I will interrogate how much money every county has got eyio ere gusii, I will interrogate how much money every ward yanyorire. Nkonyora eward yao onye kore omo MCA igo oire chibesa chinke goetania eward yende, ngotebie abanto bao konya oraire chibesa chikagenda ase ang'ao, aye ogatiga chibesa chiao chikagenda. What happens to separation of powers?

Ekegera gekeiraneri eke tobwate ase tokorega, if he is not willing to do that then he has no job, tiga atige egasi ya obo MCA. In that case rende we Nyakundi, are onye naye. nakoborie Nyakundi, nkarenge okorora ngotebe William Ruto ng'a eserikari yao yagundire, rosia, naende orosie. Buna egento keria yatangaasa abanto baye ne chisabari, nkarenga nagekwanire, mara sarasini. Mm, we'll talk about it lakini tiga torara kore amang'ana aye Eh, you see ekero bagoteba ng'a nagokora secondary oversight Yes.
ng'ai kwarenge ekere budget ya Kisii county yarenge koma altered

Ekiagera auditor Gendo nakorete ki? Natebete bagakora kira egento bakabeka EACC bakabeka DCI bagasokia eripoti. Eripoti eyio ng'ai ere? Noera ofisi ya omogavana. Can't he look at it and see what it says?
Iraka ninye choka chete by the way why are you not in Kisii? Inche gokora ki? The governor is giving a state of the country address I am today. working and by the way gati- eh, kwanya korora musacha okogenda enyangi ya abande unless kare omusangani.